Gava ku Îsa derbas dibû, wî mirovek dît ku ji zikmakî ve kor bû. Şagirtên wî jê pirsîn. Mamoste, kê guneh kir ku ev mirov kor hatiye dinyayê? Wî bi xwe an dê û bavê wî? Îsa Bersîva wan da. Ne wî guneh kir, ne jî dê û bavê wî. Lê ji bo ku karên Xwedê li ser wî bên dîtin, ew kor hat dinyayê. Hê ku roj e, divê em karên ê ku ez şandime bikin. Şev tê. Hingê kes nikare karekî bike. Heta ku ez li dinyayê me, ez ronahiya dinyayê me. Wî weha got û tif kir erdê, ji tifê herî çêkir. û ew li çavê mirov da û jê re got. Here xwe di hewza Sîlwamê de bişo. Ku bê wergerandin hatiye şandin. Ew jî çû ser çavê xwe şûşt û bi çavên vebûyî vegeriya.

Cîranên wî û kesên ku berê dîtibûn û wî pars dikir gotin. Ew ê ku rû dunişt û pars dikir mane ev e? Hinekan digot. Ev ew e. Hinekan jî digot. Ne ew e, lê dişibe wî. Lê wî bi xwe digot. Ez ew im. Îcar wan jê pirsî. Nexwe çavên te çawa vebûn? Wî bersîva wan da. Mirovê ku jê re dibêjin Îsa herî çê kir û li çavên min da û ji min re got, Here hewza Silwamê û xwe bişo. Ez jî çûm, min ser çavê xwe şuşt û çavên min vebûn. Wan jê pirsî. Ew li ku derê ye? Wî got. Ez nizanim. Wan ew mirovê ku berê kor bû anîn ba Fêrisiyan. Ew roja ku Îsa herî çêkir û çavên wî vekirin şemî bû. Fêrisiyan jî jê pirsî, Ka çavên wî çawa vebûne? Mirov ji wan re got. Wî herî li çavê min da, min ser çavê xwe şuşt û niha ez dibînim. Hinekan ji Fêrisiyan got. Ev mirov ne ji Xwedê ye, çimkî ew şemiyê nagire. Lê hinekan jî got. Ma mirovekî gunehkar çawa dikare nîşanên wiha çêke? Û di navbera wan de du bendî derket. Hingê wan dîsa ji wî yê ku berê kor bû pirsî. Tu li ser wî yê ku çavên te vekirin çi dibêjî? Wî got. Ew pêxember e. Serekên cihûyan bawer nekirin ku ew kor bû û çavên wî vebûne. Heta gazî dê û bavî wî nekirin û ji dê û bavê wî nepirsîn. Ma kurê wê yê ku we digot kor hatiye dinyayê ev e, çawa dibe ku niha ew dibîne? Dê û bavê wî bersîva wan dan. Em dizanin ku ev kurê me ye û kor hatiye dinyayê. Lê em nizanin ku niha ew çawa dibîne û em nizanin kê jî çavên wî vekirine. Ji wî bipirsin, Êdî ew mezin e, bila ew ji bo xwe bêje. Dê û bavê wî ji ber ku ji wan ditirsiyan wiha peyivîn. Çimkî ji xwe serekên cihûyan gotina xwe kiribûn yek. Her kesê ku bigota ew Mesîh e, ew ê ji kinîştê bihata avêtin. Ji ber vê yekê dê û bavê wî gotin, Êdî ew mezin e ji wî bipirsin. Îcar wan cara dudiyan gazî wî mirovê ku berê kor bû kir û jê re gotin. Li ber Xwedê rastiyê bêje. Em dizanin ku ev mirov gunahkar e. Wî bersîva wan da. Ez nizanim ka ew gunehkar e an ku ne gunehkar e, lê tiştê ku ez dizanim ev e, ez kor bûm û niha ez dibînim. Îcar wan jê pirsî. Wî çi bi te kir? Wî çawa çavên te vekirin? Wî li wan vegerand û got. Min niha ji we re got, lê we guhê xwe nedayê. Çima hûn dixwazin dîsa bibihîzin? Ma hûn jî dixwazin ku bibin şagirtên wî? Wan ew nizm kir û gotin. Tu yî şagirtê wî, lê em şagirtên Mûsa ne. Em dizanin ku Xwedê bi Musa re peyvî ye. Lê heçî ev mirov e, em nizanin ku ew ji ku derê tê. Mirov bersîva wan da û got. Ev tiştekî ecêb e. Hûn nizanin ew ji ku derê tê, lê wî çavên min vekirin. Em dizanin ku Xwedê dengê gunehkaran nabihîze. Lê eger mirovek biperize Xwedê û daxwaza wî bike, Xwedê dengê wî mirovî dibihîze. Ji berê ve tu caran nehatiye bihîstin ku kesekî çavên mirovekî ku kor hatî dinyayê ve kirine. Eger ev mirov ne ji Xwedê bûya, nikarîbû tiştek bikira. Wan ji wî re got, Tu bi tevahî di nav gunehan de hatî dinyayê, ma tê hînê me bikî? Û ew ji kiniştê avêtin derve. Gava Îsa bihîst ku ew avêtine derve, wî ew dît û jê re got. Tu baweriyê bi kurê mirov tînî? Mirov lê vegerand û got. Ez benî, ew kî ye? Bêje da ku ez baweriyê pê bînim. Îsa jê re got. Te ew dît û yê ku niha bi te re dipeyive ew e. Wî got, Ya Xuda, ez bawer dikim. Û ji Îsa re çû ser çokan. Îsa jî got. Ez ji bo dîwankirinê hatime vê dinyayê, da ku yên ku nabînin bibînin û yên ku dibînin jî kor bibin. Hinek ji Ferîsiyên ku li ba wî bûn, dema ku ev bihîstin, jê re gotin. Nexwe em jî kor in. Îsa bersîva wan da. Eger hûn kor bûna, gunehê wê tune bûya. Lê niha hûn dibêjin, Em dibînin. Îcar gunehê we dimîne.